Hello guys, kan i tong ṭhan hna. Atutan kan video ahcun pei kongkau kan rak chim lai. E, UFC kongkau kha cu kan chiah rih lai i atutan ahcun lai pei a ra laimi tu thla thladongh lei ah WPC nih an tuah hnga dingmi lai pei kongkau kha kan rak chim lai i hi pei hi ke zong kaa ngeih tukmi puai a si kan Lai paṭhawng an tling lai kan Lai paṭhawng pinah Naka paṭhawng zong a rak ipai lai cucaah hi pei kongkau hi vun lanhtak cu ka sia her tuk caah hi video hmang hin ka ruahnak le ka hmuhning tete kha kan vun share ṭhan hna lai i a hmasa bik ah a ka zohtu vialte Hi bantuk video ka tuah ruangah hin keimah he a theimi le fim aa cuhmi le a hngalmi ka si lo ti te kha rak ka theih piak ta ulaw ti te kha a hmasa ah vun in nawl ka duh hna kei cu ka ruahnak le ka hmuhning a chim sawsawhmi kha ka si hi bantuk lentecel a zoh huami tampi kan um ti ka theih caah hmailei ah platform pakhat siseh ti ruahchannak he ka vun chimmi a si i thil dang ah ka ruah piak hlau ti te kha vun chim hmasa ka duh i Ka chim bang atutan a ra laimi WPC nih an tuah dingmi pei hi zei ruangah dah ka ngeih timi kha ka vun chim cang i cu hi pei kongkau he pehtlai in kan paṭhawng kongkau hna kha vun chim ta ka duh tam deuh in vun chim ko ning law a hmasa bik ah kan paṭhawng rung lian ceu aa pai lai cucu kan i ngeih tuknak ceu a si tiah ka hmuh. Zeiruang ahdah Rung Lian Ceu aa peh cu kan i ngaih khun kan ti ahcun thil pakhat a um, tuanbia pakhat atutan aa paih ahhin. Zeiruang ah kan ti ahcun atutan pei ahhin Rung Lian Ceu nih a tei lomi hna pahnih an i pai lai. Cucu kan theih cio bantukin Naka Paṭhawng Venuzaw Duh Ho le Biak Hmun Sang an si. A hmasa ah Rung Lian Ceu kong hi vun chim ta ning law keimah nih media i ka hmuh khawh tawk ah Nizan naite WPC nih biaruahnak an ngeih ah khan Rung Lian Ceu nih a chimmi cu uh, peihbual a chuah chungah hin voi tampi aa pai cang voi hleili bual a co cang cu vialte lakah cun Rung Lian Ceu nih hin kan laipa ah tei lomi pathum lawng a ngeih hna cu lakah cun Biak Hmun Sang hi a donghnak bik i a tei lomi kha a si cun Naka paṭhawng Venuzawk kha a tei lomi a si a chan chung i tei lomi pali a ngeihmi chungah pahnih an i pai lai tinak a si. Atu tan hi Rung Lian Ceu nih keimah hi hohmanh nih an ka tei lo keimah hi lai pei ahcun a ṭhawng bikmi ka si tiah uh, proof nak caan ṭha a ngei tiah ka hmuh cucaah cun tutan i uh, Rung Lian Ceu aa peih dingmi hi Rung, Lio, Rung Lian Ceu fans pawl caah cun a biapi tukmi a si amah ca zongah khan a biapi tuk tiah ka hmuh Atu tan ah hin Rum Lian Ceu nih naka paṭhawng le Bianghmun Sang hi tei hna seh law bianabia ah lai peih tuanbia ahcun Rum Lian Ceu min cu a dai ti lo ding khan khin ka hmuh. Atu zong ahcun a dai ti hlei hlai lo natein hmailei i lai peih kong kan chim tikah Rum Lian Ceu min hi zeitik poh ah khan a nung peng cang lai tiah ka hmuhning a si. Amah teitu a tei ṭhan kha a hau. A tei lo belte ahcun kan chim peng dingmi cu anih nih cun a rak tei, anih nih cun a rak tei ti kha a si ko. Cucu pakhatnak a si. Cun pahnihnak ah zeiruang dah hi pei hi kan i ngeih khun, kaa ngeih khun kan ti ahcun Venuzo kha vun i pai ve lai. Venuzo cu US ah voikhat a rak i pai cang i atu lio i kan Lai paṭhawng bik pakhat a simi he khan an i pai kha an i peih ning kha zeitindah a kal kan hmuh Venuzo nih khel hnih te bakin kan lai champion cu a kan teipiak cucaah Venuzo hi lai champion a si a foinak cun asinatein kha puai kan zo ah khan pathong dang hohman a tlai hna lo direct bakin a voi khat i peihnak ah thashim te bakin an i pai i Venuzo kha vei a van tha ti zong ti khawh a si hnga khat lei ahcun a thiam ruangah teinak cu a hmu ko e asinatein mi tampi caah cun Venuzo kha a van a tha ti awk a si hnga asinatein atu tan ahcun kha bantuk problem kha a um ti lai lo tiah ka hmuh zei ruangah kan ti ahcun single in an i pai cang hna lai hika ah WPC nih felfai tein phungning ṭha tein an vun tuah lai i mah chungah cun aa pai ding an si paṭhawng dang he zong an i tong lai cucaah atu tan ah cun zeihmanh kha excuse a um ti lai lo Venezuela nih teinak a hmuh ahcun kan lai paṭhawng vialte a tei taktak hna tinak kha si ko lai cucu a pahnihnak a si i a pathumnak ah zeidah kaa ngaih ṭhan kan ti ahcun paṭhawng dang aa paimi zong kaa ngeih cio ko hna natein kan lai paṭhawng rung lian ceu a teitu biak hmun sang kha a vun kir ṭhan i biak hmun sang cu naka len in a tlun hnu khan duhning in teinak a hmu kho ti lo ti kan rak hmuh cio asinatein zeidah na aton ti kha cu kan hmuh nupi hna a vun ngei chungkhar hna a vun dirh ve tikah a fawimi si lo kha bantukin lente i celhpa kha kan laipe level hi a sang ngai ve cang paṭhawng dang pawl an rak ṭhawng ve tuk cang cucaah kha bantuk harnak a tonmi tete he a vun si tikah a duh ningin teinak kha a hmu kho lo asinatein tutan aa peih dingmi hi cu kha bantuk problem vialte kha a vun chiah tak dih cang i a family he zong khan ṭha tein a innchungnu he ti ko siah fawinak cun kha bantuk he zong khan a, a si ding kha an si dih cang cun training zong ṭha tein a tuah tiah e, ka rak hmuh cucaah tutan ah cun thap thashim te bakin ar kir ṭhan lai ti kha hmuh khawh si i biak hmun sang hi vei kan lai paṭhawng vialte lakah cun rung lian cio fawi tukin a teitu a um chun bak a si mah cu video zong cu kan vun zoh ṭi hna lai atu tan ah hin Rung Lian Ceu kha ngakchia tuah bak in a tuah biak hmun sang nih khatluk paṭhawng kha a si ṭha te i aa zuam ahcun cucu atu tan ah hin kan hmuh ṭhan sual si ahcun Venuzo nih hin a tei zong a tei kho lomi si a prime lio bantuk i a rak kir ṭhan ahcun Venuzo nih hin aa foih bak lai lo ti hi ka chim ngam Asinatein kha bantuk kha kan hmu ṭhan lai maw ti cu atu tan pei ah hin a vun fiang lai. Cun Rung Lian Ceu naupa zong kha a vun i pai lai, anih zong kha Naya Bual a co cun Uk Lian Thang zong a vun i pai lai i Australia lei paṭhawng zong kha aa pai lai an ti an min kha ka vun thei deuh rih hna lo tlawmpal ah a vun i fiang ding ah ruat ko u sih law khakha kaa ngeih tuknak a si i annih pawl hi tulio kan lai pathrawng ahcun champion bak an si asinatein nai i Europe champion ukling aa pai kho lo ding belte kha cu a poi ka rak ti ngai anih kha cu i pai kho chinchin selaw zoh a nuam tuk ding a si cun kan lai pathrawng sang hlei thang zong kha training an tuahnak ah Rung Lian Ceu he paih an cawnnak ka aa khong deng tiah kan rak theih a poi ka ti tuk hringhran annih le bang i pai hna sehlaw zo a nuam tuk chinchin hnga natein hmailei ah caan ṭha a um ṭheo lai tiah ruat ko usih law i atu tan ah hin cun Rung Lian Ceu le Biak Hmun Sang an i peihnak kha review kan vun ngei ṭhan hna lai i zeitluk in dah Rung Lian Ceu nih khan aa pal zeitluk in dah Biak Hmun Sang kha a rak ṭhawn timi pawl kha hi video hi kan zoh ṭi hna lai i comment tete kha ka rak pek pah lai caah khan lungsau tein rak ka zoh ding in kan sawm hna ok zoh hna usim mu an pumrua zong khi An i thlau pah, Biak Hmun Sang khi a ngan deuhmi lo. A khaan a sang deuh, Biak Hmun Sang khi a fawinak cun. An bomban zong a ṭha bak, kan Laipa ṭhawng. Kan Laipa ahcun anmah nak chuak thiam hi cu an tam tuk theng lai lo. An bomban le vei an thazaang zoh tikah khin Laipa ahcun a har bak hi bantuk hi cu. Ok, pakhat te an i peihnak kan zoh hlan ah comment pakhat ka pek duhmi cu kan i peih phungning te hi tlawmpal vun chim ka duh. I a zeidang cu chim ka duh lo. Hika i a background i a au tawnmi pawl khi tlawmpal te critics vun tuah ta hna ka duh uh, sport dangdang zong khi zoh hna usih law hi bantuk commentator ran umah khin zo anuam i asina tein kam ni lai pei an auning khi chu khat lei acun luari i hna a chet tikhin um atu video i vun ngei labang khin chun an oni le acher pa phone i ngei a har ngai chun acana chun a her lo mi hna khi an chimmi khi kalo tar i a professional deuh lo tiah ka ruah. Zeicahtiah uh, sport dang khi zoh hna usih law a bikin UFC le bang khi cu zoh usih law maw hi bantuk uh, UFC theng mang lo zong boxing zong zoh hna usih commentator por comment khi ngai usih a professional tuk ning le ngai anom tuk ning khi vun tuak hna usih tu chan ah uh, hi bantuk vawlei chan ah kan um cang i chon ding tampi um i kan peih phunglam zong hi rem ding tampi um aa paimi hna pawl caah hnahnok kan si sual maw a zohtu caah hnahnok kan si sual maw hi bantukin zoh a dawh deuh lai maw ti bantukin remh ding tampi kha um mah zawn tete kha tlawmpal te ani pe he pe par khan ka vun chim ta hmai lei ah hi bantuk pawl hi a tha ko kan ti khan chun tu alang bang ding si ko e sinain a tha lo hi bantuk hi chu kan hlon hi bantukin kan thlen a hau timi tete zong kha vun ruah pa a hau timi kha vun chim ka du okay kan vun zoh than ha lai Ok, Rum Lian nih lak aa tinh natein a la lo. Lak a tinh. Ok, Biak Hmun nih a vung ngerh. Come on, come on. Oh. Zo u, zo u. Rum Lian nih khin vun teng a tim ko, a vun lak ko natein Biak Hmun Sang nih counter attack in a vun thuat. Counter attack uh, Mirang holh vun hmang pa ko si mu. Kan thiam ruang zong si loin Lai holh in vun char a har deuh ca khan. Ve Rung Lian nih a vun lak mi kha caan tha tu ah hman ama thuat nak tu ah khan a hmang khi khi ti a vun ngar ah khin ama tu kha a vun teng Minute khat hmanh a rau lo chikkhat te bak ah a vun tengh colh. Khasi asinatein kan chim bang hi lio hi Biak Hmun Sang a prime lio bak khasi. Okay, ani pai than lai second chance an ri. E zeidah a cang ti cu kan thei dih cang ko na khan ne kan vun zo reng lai. Itena hin Rumbian ne a chimmi cu timtuanak tha te he ka pai lo ati. plan ṭha tein ka ngei lo ti plan ṭha tein a ngei maw ngei lo cu kan vun hmu lai atu nai zongah khan a vun lak ko a plan ningin a la lo maw si hnga ka cu ruah awk um ngai amah lo nih khan cun a kan chim kho lai lo i biak hmun sang nih vei Rum Lian ruah lo ning pi khan a vun ṭhuat ve. Kan vun zoh ve hna lai. Rum Lian hi uh, weightlifter a si. Weightlifter kan timi cu zeitindah kan chim hnga? Uh, gym khi an tuah dih cio ko nain uh, vei

Open air ah sisehlaw mah nakin a zohtu an tam chinchin lai tiah zumhnak ka ngei. Atu hi cu hall chung si caah khan duhning in an tam kho lo tiah ka ruah. Okay. Oh my gods. An vun i tlaih bak ah a tengh colh hoi. Atu nai i biak hmun sang i a tengh ning kha biak hmun sang nih a thiam bikmi a si a thiam bikmi tactic a si tiah ka hmuh kan vun zoh ṭhan ta hna lai an vun i tlai i tikhin an vun thawh bak ah khin vun zoh law biakinn sang nih khin mah khikhi a vawr bakin a vawr nakalen aa paih lio kha a hmun te bak ah ka rak zoh ve i khi bantuk tactic khi hman a timh peng biakinn sang nih zeicahdah kan ti ahcun a thiam bikmi tactic a si tiah ka hmu aa paihnak dang zong ka zoh i khi bantuk tactic khi kan lai pa i a hman ah khin cun a tam deuh ah a hlawhtling atu tan zongah Rung Lian nih mah bantuk tactic hi a hmang lai tiah a ruat lai lo i Biakinn sang nih ruah lo pin a vun hman i khi a fawi tuk in a tenh i mah khakha a si. sportsmanship lungthin tein a ka tei ko e tiah an vun i tei hnu ah kut i tlaih khi zoh a dawh ka timi si i kha pei kha cu mah te khan si minute hnih hmanh a rau lo rung lian ceu minute hnih hmanh a rau lo bak i vun tengh kho cu pamen lo a si lai pa cun au hman nih an thlu kho rih lo kha bantuk khan a pei chung vialte ah Venezuela he an i peinak kan zo na kalena khan an i pai i mah kha kha pei ka zo cang mi vialte ah cun zo a nuam bik mi a si ka ti na ka ru bakin an i pai i asina tein rung lian ceu ne a tei ṭhiam ṭhiam i mak kha a chan ling a si ve Rung Lian Ceu kha e an chan a liam ka tinak si loin mu a rak ṭhawn ling cing kha si i Venuzo zong kha a ṭhawn ling cing si ve ko asinatein Venuzo nih khan aa harh tuk lai pei in a tei bak lo naka rul in a tei i atu tanah hin cun an dihlak in lai pei in an i pai hna lai Rung Lian Ceu pei ning kha Biak Mun Sang nih a thiam cang cun Venuzo nih Venuzo le Rung Lian Ceu an rak itlai cang Rung Lian nih tutan kan i pei ahcun hi bantuk in ka ti lai tiah plan tha tein a ngaih cang kong zong a chim. Cun Biak Hmun Sang he zong an i tong cang i plan tha te he ka rak ra lai tiah a chim fawn. I tutan ah hin plan an ngei cio lai tiah ruahnak ka ngei. Timhtuahnak tha te an ngei cio dih. Biak Hmun Sang zong gym saupi ka rak kal cang a ti. Cu bantukin kan Lai paṭhawng dang pawl zong an ti. Uk Lian Thang zong nih atu nak cun ka ṭhawng hlei ti lai lo tiah a ti ve. i atutan i peih ding hi cu ka ngaih tuk hringhran zei bantuk game hi dah an rak luhpi lai ti kha zoh ka duhmi a si atu nai i biak hmun sang le rung lian ceu i peih nih fiang ten a kan langhtermi cu vei plan tha te ngeih hi a rak pipi tuk biak hmun sang nih a thiam tukmi plan kha atu tan ah a voi khatnak ah a hmang lo ziate cun ri sa um sual a um kho pal sual a um kho Voikhat a vun tei hnu khan a ngamh tuk cang. An vun i tleih tlawmpal bak ah a hnuk colh i a vun vor i a hlawhtling kan ti lai cu. Kha bantuk kha si. Lai pei hi uh, lentecelh dang bantuk si lo, skills ṭha te a ngeimi a si. Skills ṭha te he, uh, tactic ṭha te he kan chuahpi ahcun uh, kan nak paṭhawng ṭhawng le thazaang a ngei deuhmi zong kha tei khawh a si. Cucaah tutan pei hi zei bantuk tactic dah an rak chuahpi cio lai ti kha kaa ngaih tukmi a si. Venuza zong tactic a thiammi a si. Cu bantukin mi dangdang zong an si. Cucaah hi pei hi cu a zoh nuam hrimhrim lai ti kha ka hmuhning a si i an i peih lai deuh ah boruak thar hna um ahcun ka vun chim ṭhan te lai. Cun an i peih dih zong ah ka chim te lai. Middleweight kongkau zong kha a herh ahcun kan vun chim ṭhan te lai. Atutan kan video ahcun hi vial hin ka donghter rih lai i a ka zohtu nan dihlak cungah ka lawm. Zaangfah tein ka YouTube channel kha subscribe rak ka tuah piak law ka YouTube zong kha hi video zong hi share rak ka tuah piak law ka lawm tuk ko lai tiin ka bia ka donghter rih seh nan dihlak cungah ka lawm.